Harat jua pambangunan masa wahini di Desa Tumaritis ni lah. Bunyinya dibangun jalan tambus jar. Tapi, nyang sing banyakan pohon-pohon tu nah, nang kana tabang nih. Masih ada pohon randu nang balum tatabang lagi. Mmm, mbah am, kanapa? Manurut katarangan matan pamburung nang mulah jalan, nyang manabang pohon randu ni tuh sudah lima ikung nang maninggal dunia, sudah sabulan nah balum ada lagi nang wani lagi manabangnya. Tapi ujar pulang mandur pamburung nang maulah jalan ngitu. sudah mandatangakan saikung nang sanggup manabang puhun randu pambawa maut ngitu. Bahkan, hari ini jua dimulai panabangannya. Bujur jua kah, Truk? Amun nang kaitu, kayapa amun kita aja langsung malihati ka sana nah, Truk? Aku ni akur-akur haja pang, Ring ai. Sip, dah. Maka, Petruk awan Garing tulakan hagan malihati panabangan puhun randu nang itu. Kadada ubahnya lawan puhun randu raksasa nang di. Kuta Pamalang tu lah. Ada jua kah Truk? Pohon randu nang mamatii ngitu tadinya handak ditabang hagan mambangun kantur cabang bank BCA. Katuntungannya, pohon randu raksasa ngitu dibiarakan badiri tagak di balakang bangunan bank BCA ngitu, yang di Pamalang tuh. Kada sabarapa lawas, Pitruk awan Garing sudah sampai di tampat nang handak dituju. Urang ngitu pina basumangat banar lah manabangnya. Tapi nang tukang tabang ngitu liur takajut banar imbahnya malihat cairan nang belelehan matan bakas tungkihan kapaknya ngitu. Hah! Kanapa maka ada gatal nang kaya darah?

Ya bujur lah, masa masa nggak bujur pula. Esuk harinya, Pitruk wan Garing bamaksud mandatangi Pak Semar. Truk! Ini ngarannya objekan truk ai. Sama haja lawan aku, nyawa tu bilanya malihat duit langsung ha hijau mata ring ai. Di palurungan, nah itunya Pak Semar. Pas banar tatamu di sini ya kalo. Pak Semar, handak ka mana pian? Aku nih handak ka rumahnya Kultum Ajing si, handak bahutang duit, kakurangan bayar nah gasan kambing, handak bakurbanan pang. Amun kaya itu Pak Semar ai pas banar, pian kada usah lagi handak bahutang ka Kultum Ajin si. Kanapa gerang? Bubuhan ikam kena handak manjaminnya. Pitruk, si tusa ini mangisahakan maksud mandur pamburung pambangunan jalan tambus nang itu. Nah, amun kaitu, pas banar. Aja kena malam kita baatur. Biar aja kada nang tahunya. Ikam lawan Garing nang kena manabangnya. Pa, tapi ulun takutan mati, Pa ai. Kaya nang Anam Ikung itu. Iih, Pa ai. Aku nang batanggung jawab. Ayuha, Amunnya kaitu, pacaya haja ulun lawan pian, Pak ai. Malamnya. Hei, penghuni Pohon Randu! Gasan kapantingan urang banyak, aku mohon lawan ikam, rilaakan pohon ngini, handak kutabang. Hah, urang tua itu, aku tidak sanggup malawan dia. Maka, yah, aku terpaksa bacari pulang pohon nang lain. Gasan tampat laku badiam. Tarima kasih atas karilaanmu. Imbah tu. Lakasi bubuhan nyawa tabang nang mandiami puhun ngini sudah bajauh. Baik pak. Jadi dah dapat duit kita truk ai. Dengan samangatnya, Pitruk wan Garing langsung manungkih puhun randu nang itu. Babarapa jam imbah nang itu, puhun randu nang itu pun tabulangkir. Nah. Wahini kita kawa balapur lawan Mandor truk ai. Malam kaini aja isuk aja gin. Mandor dan Bos Pemborong Pambangunan Jalan liwar hemongnya malihat kanyataan nang ini. Tarima imbalan nang sudah dijanjiakan nah. Tarima kasih. Imbah tu bubuhannya bulikan. Pak, duit nang ini. Pastinya dibagi tiga pang ya kalo? Dibagi ampat, nyang sabagiannya lagi akan kujulung kapada yayasan yatim piatu. Ulun satuju banar pa ai.